Bu Aý, kosmosdaky iň ýakyn goňşymyz. Ondan öwrenjegimiz maglumatlar Güneş sistemimiziň galan bölegini öwrenmegimize kömek edip biler. NASA-nyň Elora älem gämisi kömeginde Aýymyzyň ýüzüni täze görnüşler we has giňiş barlamagymyza mümkin bolýar. Geliň sizi Aýyň ýüzünde bir ýola çykaraýyn. Birinji Günbatara gideli, Aýyň bize bakan tarapynyň arka ýüzüne. Bu ullakan struktura bir Aý krateri, Oriantyel howdany. Bu ýerde Eloradan gelen ýüzüniň kartasyny Greýlden gelen kartany birleşdirip bilýäris. Bu maglumata seredip Aýyň ýüzüniň aşagynda nähili geologik hadysanyň bolýanyny bilip bilýäris. Indiki duralgamyz kän bir güneş görmeýän bir ýer. Güneş sistemindäki iň sowuk ýerleriň birisi. Aýyň günortasy, belliklenen nokatlar güýçli buzlar, ýagny suwuň bar ýerleri. Muny Elora gämisinden gelen maglumatlaryň kömeginde bilip bilýäris. Şol korabl Şeklton kraterinden maglumat üýşürip, ýigrimi bir kilometr giňişliginde we dört kilometr çuňlugynda, emma bul hem Dünýä Aý sisteminiň içindäki iň uly krater ýanynda hiç zatdyr. Günortadaky Atgen howdany Aýyň uzak ýüzünde bolan bu howdan iki müň bäş ýüz kilometr uzynlygynda we on üç kilometr çuňlugyndadyr. Howdanyň ýaşyny entäk bilemzok. Emma ilkinji bir müň dokuz ýüz altmyşlarda Aýyň beýleki tarapyna ugradan korablyň kömegi bilen bu howdandan habarymyz boldy. Elora gämisi diňe Aýyň dünýäden görünmeýän ýüzüni ekspertiz etmegimizi däl, eýsem Aýyň bize ters tarapyny hem barlamagymyzy kömek edýär we täze maglumatlara baryp bilýäris. Butaýko krateri, takmynan ýüz million ýaşynda. Bu görýänimiz Aý gämisinden, ýagny Elora-dan gelen surat. Ortadaky depäniň üstünde ýüz metre giňişliginde bir daş bar. Emele gelşi bolsa entägem bir syr. Aýyň ýüzüne dowam edeliň. Ine, geljekde barlaglar üçin üýtgeşik bir bölge. Bol mukdarda we tapawutly gök daşyna we wolkanlary görüp bilýäris. Bul ýerde krateri gaty uly ýagtylygy bar. Hatda dünýäden göz bilen görmek hem mümkin. Aristakus platosyna hoş geldiňiz. Bu ýerde Aýyň wolkan taryhy hakynda köp maglumatlar berip biler. Aý diňe geljek üçin ekspertiza edemzok, geçmişdäki gidilen ýerlere hem seredip bilýäris. Meselem, bul ýer Apollo on ýediniň gonan ýeri, Traus Litwon Walley. Üç günläp astronawtlaryň Aý ýüzündäki gezen ýerleriniň yzlaryny entegem görmek mümkin. Hatda Elora entegem Aýda duran Apollo on ýedi, Aýa golan lander we Aýda sürlen ulagyň suratlaryny düşürmäni hem başardy. Gideliň soň duragymyza. Bu ýerdäki jisimler ýa diňe kölege aşagynda, ýa diňe Güne şalýarlar. Bu ýer Aýyň demirgazygy. Loro gämisinden gelen maglumatlaryň kömeginde alymlar on ýyllar, hatda asyrlar boýunça nädip Güneş görýänini, Ýa-da kölege-de bolýanyny bilip bilýärler. Geljekde bul ýerde güneş energiýasyny çykarmagymyzyň mümkin bolup biljekdigini hem aýdyp geçdiler. Aýa täzeden haçan gidiljegini bilemzok. Emma bolup bildiginden çalt bolmasy Giç bolmasyndan gowudyr. Indiki wideomyza çenli sag boluň.